Voilà, schöne gute Moien. Mir hatten äh, haut Moien Regierungsrot, wou mer virun allem eng länger Diskussioun an och en Echange haten iwwer déi aktuell Situatioun vun de Covid-Infektiounen hei zu Lëtzebuerg. Mir gesinn, dass déi lescht. Deeg eng Hausse vun den Zuele komm ass. Mir gesinn, dass dat net en nationalen Aspekt nëmmen ass, dass dat europa oder weltwäit de Fall och ass. Mir hunn haut de Moien eben déi verschidden Aspekter dovunner och beliicht. D'Madame Gesondheetsministesch wäert derno och méi am Detail kënnen drop agoen. A mir hunn och eben d'Analys vun de Mesuren, déi mer bis elo Geholl hunn, och genau analyséiert. Do eng wichteg Informatioun en général, Et gëtt keng Ursaach fir déi aktuell Mesuren elo wëllen ze änneren. Et gëtt keng Ursaach. Et sinn déi Mesuren, déi och gëschter am Parlament gestëmmt gi sinn, sinn déi Mesuren, déi am Moment och richteg op déi Situatioun, déi mer haut hunn, och d'Äntwert ginn. Mir hunn nämlech. Keng Informatiounen, keng Indikatiounen am Moment, dass een den Acte législatif misst änneren an den nächsten Deeg, fir do adequat ze sinn vis-à-vis vun der Situatioun, déi haut ass. Ech hunn Iech virdru gesot, dass mer déi Situatioun zu Lëtzebuerg hunn, dass mer se och an den europäesche Länner hunn, a wéi gesot, dass dee Phänomen och weltwäit am Moment deen ass. D'Ursaachen, eng vun de groussen Ursaachen, déi constatéiert ginn ass, ass déi, dass nom Summer am Fong méi en normaalt Liewen nees ugefaangen huet, dass d'Liewen am Fong nees, fonctionnéiert, méi am Fong relancéiert ginn ass, wou mer awer déi lescht Wochen och méi gerout hunn. Dat geet vun Aktivitéiten, dat geet vu Prouwen, dat geet vu sportlechen Aktivitéiten, dat geet vun Zesummekommen, dat heescht vu Schoulen, vun all deene Saachen, wou d'Mënsche méi matenee kommen. Et ass awer och festzestellen, an dass de Retour vun de Vakanzen och ee vun den Haaptfacteuren ass vun der Augmentatioun vun den Zuelen. Wéi gesot, ronn en Drëttel vun den Neiinfektioune sinn op Retour vun de Vakanzen zeréck ze féieren. An derno, an dat ass och wichteg z'ënnersträichen, dass, wann de Retour de vacances kënnt oder d'Verbreede vum Virus ass, dat, pour la plus grande partie am Privaten doheem fënnt, dat heescht an der Famill oder wéi gesot op Plazen, wou d'Leit wéi gesot am private Kader sech zesummen treffen. Also wat geschitt dann elo ass, datt mer weider un där Linn festhalen, déi mer bis elo geholl hunn, dat heescht weider testen, weider den Tracing maachen, weider a virun allem d'Gest barrièren Och respektéieren déi Gestes barrièren zielen, wéi gesot, wann ee bei Leit ass am Public, mee och et ass wichteg, dass wann ee Leit doheem empfänkt, och d'Gestes barrièren respektéiert, well mer mierken, dass do, wéi gesot, och eng Verbreedung vum Virus och geet a wa méiglech, wéi gesot, och Kontakter mat Leit esou vill wéi méiglech nach ëmmer z'evitéieren, dass een derno och, wann den Tracing da kënnt, och nach weess, mat weem een a Kontakt och war. Mir wäerte weider de Monitoring ganz enk suivéieren. Den Tracing funktionéiert och am Moment ouni Problem. Mir si gutt opgestallt an ech si wierklech och iwwerzeegt, dass mer d'Situatioun am Moment geréieren op eng Aart a Weis, déi och wichteg an déi richteg ass. Mir gesinn, Awer och, an dat ass déi Zuel, déi mer wierklech am Bléck mussen hunn, an d'Madame Gesondheetsministesch wäert elo nach eng Kéier dorop kommen, d'Zuel vun den Infektiounen ass eng Saach, dat ass e Fait. Mee mir hunn en anere Fait, dat sinn d'Zuel vun de Leit, déi an de Spideeler sinn, an d'Leit, déi och an der Intensivstatioun sinn. An do muss ech Iech soen, dass mer am Moment do wierklech kee Problem hunn, an och am Moment kee Problem do gesinn. Dat ass déi Zuel, dat hunn ech dès le départ scho gesot, déi mer ëmmer mussen am Viséier hunn, well dat ass déi, wou mer am Fong mussen et packen, déi Kris kënnen ze geréieren, andeems mer net iwwerfëllte Spideeler kréien an op eng Kéier d'Leit net méi kënnen anstänneg soignéieren. Ech widderhuelen eppes, wat ech och schonn gesot hunn, Et ass keen à l'abri, ugestach ze ginn, keen! à l'abri ugestach ze ginn. Mir hu Komplikatiounen och gesinn bei Leit, déi net am héijen Alter waren. Dat heescht, dass et wichteg ass, dass een déi Gestes barrières respektéiert. Et ass keen, dee mengt, dass hien net concernéiert sollt sinn, dass hien immun wär oder op jidde Fall keng Gefor kéint kréien, wann en de Virus och hätt. Dowéinst, a wéi gesot, am Moment, d'Situatioun ass mat Zuelen, déi an d'Lut gaang sinn, d'Zuel vun de Better, d'Zuel vun Intensivbetter, Bleift niddereg, bleift wéi gesot, mat mécht eis keng Suergen. Ech ka elo net soe wéi d'Evolutioun weider geet, mee datt dat wat elo wichteg ass fir elo an och à moyen terme, datt déi wierklech berouegend sinn, mee dowéinst awer d'Gestbarrière weider respektéieren, de Mask weider respektéieren. D'Regierung huet net de Besoin gesinn, fir Saachen ze verschäerfen, awer och net fir Saachen ze lockeren. Weder dat eent nach dat anert. Ech weess, dass Drock komm ass, fir Saachen och ze lockeren. Dat wier net de richtege Moment am Moment mat den Zuelen, déi mer hunn, fir Lockerungen ze decidéieren. Dowéinster, wéi gesot, am Moment bei den Decisiounen bleiwe mer beim Status quo. A wéi gesot, och nees eng Verantwortung, déi mer alleguerten hu vis-à-vis vun der Verbreeden och vum Virus. Voilà, Madame Lenert.
Jo, Merci, gudde Mëtteg. Et ass scho ganz villes gesot ginn. Et ass vill Onrou am Moment ronderëm Covid, wat normal ass. Mir sinn am September, d'Aktivitéite ginn opgeholl, d'Leit kommen aus der Vakanz. Wann een d'Informatiounen kuckt, d'Noriichten aus dem Ausland, da gesäit een, dass iwwerall d'Zuelen eropginn. Bei eis Ginn d'Zuelen och erop. Nichtsdestotrotz ass dat kee Moment, wou een elo soll panikéieren. Eis Zuele sinn ugezunn, schonn enker virun e puer Wochen. Mir kruten se erëm ausgebremst, géif ech soen. Mir hunn se net wierklech erofkritt, do wou mer se gären hätten, mee se sinn ausgebremst. An datselwecht gesi mer elo. An dat, wat wichteg ass, dat ass, datt een an esou enger Situatioun net ufänkt, Achterbahn ze fueren. Ech mengen, mir mussen ofwaarden, fir eng Tendenz ze gesinn. D'Tendenzen an den Zuele weise sech eréischt no e puer Deeg, an et ass elo nach fréi fir ze soen, ob mer eng steigend Tendenz wäerte weider hunn oder net. Mir sinn absolut drop preparéiert, datt am Hierscht mam normale Liewen natierlech och d'Zuele wäerten an d'Lut goen. Dee Virus ass ënnert eis, en zirkuléiert, dat ass normal, datt en zirkuléiert. Et ass och guer net eist Zil, En auszerotten, dat wäerte mer net hikréien. D'Zil vun där ganzer Strategie vun der Regierung ass wierklech, de Virus auszebremsen, e kontrolléiert ze halen, dass mer e geréiert kréien. An ansoufern, och wann eis Zuelen international net esou gutt ausgesinn, sinn awer aner Indicateuren hei zu Lëtzebuerg, déi ganz positiv sinn. An déi soll een net aus den Aen verléieren. Mir hunn op d'lescht Woch gekuckt, 672 nei positiv Fäll, déi mer verzielt hunn. Dat sinn der méi, dat sinn 138 Prozent méi wéi déi Woch virdrun. Dorausser kommen 43 positiv Fäll aus dem sougenannte Large Scale Testing eraus. Dat heescht, dat si Leit, déi net vu sech aus an den Test gaange sinn, mee vun eis invitéiert gi sinn, dat ze maachen, also och asymptomatesch sinn au départ. Mir hunn och 84 Positiver, déi mer iwwert eis Aktioun um Findel konnten identifizéieren, och Leit, déi u sech absolut net krank sinn, keng Symptomer hunn, mee déi mer konnte fréizäiteg iwwert deen dote Wee identifizéieren. Donieft hu mer allerdéngs och 285 Fäll, dat sinn 42 Prozent, déi iwwert eng ganz normal Ordonnanz vum Dokter identifizéiert gi sinn an domadder vun eiser Definitioun hier an d'Kategorie vun de symptomatesche Leit géife gerechent ginn. Eng Altersmoyenne, déi nach ëmmer niddreg ass. Si ass liicht an d'Lut gaangen. Mir leien op d'lescht Woch gekuckt bei 33,4 vum Alter hier. Dat ass nach wie vor eng niddreg Altersmoyenne. A mir wëssen, dass och dat, wa mer eis Situatioun global hei am Land kucken, eppes berouegend ass, well mer jo wëssen, dass d'Leit éischter ab engem gewëssen Alter statistesch gesi méi Komplikatiounen maachen. Dat heescht, déi Alterskategorie, déi hei concernéiert ass, Do ass keen direkte Risiko, dass mer e ganz groussen Impakt wäerten op onsen Gesondheetssystem spieren. Dat spigelt sech och an eisen Zuelen erëm. Ee vun onse wichtegen Indicateuren, déi mer suivéieren, fir eis selwer an Alarmbereetschaft ze setzen, ass nieft den Zuelen virun allem d'Geschehen an eisem Gesondheetssystem. Do si mer, op d'lescht Woch gekuckt, hate mer 13 Leit, déi nei hospitaliséiert gi sinn, géigeniwwer 11, déi d'Spidol nees konnte verloossen. Mir hu Stand elo 20 Leit op den normale Soinen, déi mat Covid leien, a just een op der Intensivstatioun. Dir gesitt also, dat ass nach wie vor ganz roueg. Mir hunn do e ganz stabelt Geschehen an eisem Gesondheetssystem, wat engem dach kann Hoffnung ginn, dass mer dës Saach wierklech am Grëff hunn zu dësem Zäitpunkt. Trotzdeem bleift net aus, dass mer international am Ranking op véierter Plaz sinn, wat d'Unzuel un Neiinfektioune bedeit. Dat suergt natierlech fir eng gewëssen Opreegung, dat muss ee wëssen. Mir sinn entretemps eben op éischter Plaz ass am Moment, dat däerf eis net wonneren, Spuenie mat der Situatioun, der dramatescher Situatioun zu Madrid, wou ganz vill Leit, wierklech ganz Quartieren erëm confinéiert gi sinn. Da kënnt hannendrun Tschechien an da Frankräich, dann direkt hannendrun eben Lëtzebuerg. An eisen Nopeschlänner direkt, Belsch an Holland, steigen d'Zuelen och. Déi sinn och net ganz roseg am Moment. An Däitschland ass et am Moment éischter roueg. Déi sinn op engem aneren Taux, dee wesentlech manner héich läit wéi bei eis. Och eisen Taux de positivité, wat ass dat? Dat ass déi Unzuel u Positiver par rapport zu der Testzuel, déi gemat gëtt, bleift relativ stabel. En huet e bësse variéiert iwwert de Summer elo, mee dee läit och bei der leschter Woch op 1,66. Dat ass net do, wou mer en idealerweis gären hätten, mee et ass awer och elo net esou, dass ee géif soen, Voilà, elo geet bei eis eng orange oder eng rout Lut un. Wéi gesäit et aus mat den Ursaachen? Wou hunn d'Leit sech ugestach? Do muss ech zouginn, dass ech vläicht e bësselchen optimistesch drop spekuléiert hat, dass mer de Pic vun de Retour de vacancen hannert eis hätten. Offensichtlech sinn d'Lëtzebuerger wierklech bis zum Schluss nach an d'Vakanz gaangen. Mir hunn och elo nach ëmmer 31 Prozent, wou mer wierklech konnten ausmaachen, dass d'Leit sech wierklech an hirer Vakanz iergendwou ugestach an de Virus matbruet hunn. An da geet et awer weider an enger Schinn, déi mer kennen. Da kënnt mat 20 Prozent erëm dat, wat mer schonn iwwert déi leschte Wochen a Méint ëmmer erëm widderholl hunn, dass dann am private Kontext, an der Famill, wou d'Leit sech an der Regel de Virus weiderginn. Wat och bedeit, dass vun där Säit och näischt Neies, speziell Opreegendes ze signaléieren ass. Mir hunn néierens iergende grousse Cluster oder den De Betrib, deen terribel concernéiert wär. Mir hunn insgesamt aacht Betriber a Structurë d'hébergement insgesamt, déi concernéiert sinn, awer mat ganz iwwerschaubarem Infektiounsgeschéie wat ee ganz gutt agedämmt kritt an iwwerbléckt kritt. Voilà, also wat ass de Message vu Säite vun der Santé? Weider virsiichteg bleiwen. Mir sinn der Meenung, datt déi Mesuren, déi en place sinn, duerginn. Mir sinn. An engem Moment, wou mer wëssen, deen, dass e kritesch ass, dat huet jiddwereen esou virausgesat. Ech mengen, wann eist Liewen erëm säin normale Laf hëlt, hu mer méi Kontakter a mer mussen do natierlech verstäerkt oppassen. Mir sinn allerdéngs der Meenung, dass Lëtzebuerg gewisen huet, dass mer an der Regel eis un déi déi Regeln, déi mer eis ginn hunn, kënnen halen an och halen, soss hätte mer déi Situatioun net esou gutt am Grëff, wéi mer se haut am Grëff hunn. Dofir gesi mer net an, dass ee lo zu dësem Zäitpunkt soll virun de Won sprangen an a Mesuren elo präventiv nach méi, nach méi streng maachen, well mer wierklech dru gleewen, dass d'Leit aus Iwwerzeegung zesummenhalen an och wierklech elo verstäerkt am, am Hierscht, wou een och weess, dass méi eng grouss Grippegefor wäert sinn, an esou weider, dass d'Leit wierklech verstanen hunn, wat d'Geste barrière sinn. an dass et wierklech elo gëllt zesummenzestoen, fir dass mer eist Land kënne weider um Liewen halen, och iwwert déi nächst Méint, doduerch dass do jiddweree säin Effort wäert maachen. Mir si selwer natierlech och opgestallt fir dat, wat eis Strategie ausmécht, nämlech schnell hannert dem Virus bleiwen. Dat heescht, mir wäerte weiderhi ganz geziilt testen, vill testen an och ganz reaktiv bleiwen um Niveau vum Tracing, fir wierklech dann d'Kontakten auszemaachen, déi d'Leit hunn. Dat ass dat, wou mer dru gleewen, datt déi Schnellegkeet virun allem, déi mer hunn, déi einfach erlaabt ze evitéieren, datt de Virus sech weider a weider a weider gëtt vun engem zum aneren, wat mer méi schnell ënnerbrach kréien, wat mer méi schnell kënnen Leit, déi à risque sinn, identifizéieren a Situatiounen, déi eben à risque sinn, wat mer méi schnell ënnerbonne kréien. Sensibiliséieren ass och weiderhin eng grouss Prioritéit. Mir hunn eis do eng Agenda ginn, fir och verstäerkt de ganzen Hierscht erduerch zesumme mat de Betriber, zesumme mat de Gemengen an och mat de Partner aus dem soziale Beräich natierlech wierklech mat den Informatiounen an all Eck vun der Gesellschaft eranzekommen. Et geet drëms, datt d'Informatioune fir jiddwereen accessibel sinn, ëmmer erëm widderholl ginn och. De Mënsch huet d'Tendenz, d'Saachen ze vergiessen. Mir gesinn net méi esou vill Kranker ronderëm eis. Dofir ass et ëmsou méi wichteg, dass mer, dass mer dach present bleiwe mat der Sensibilisatioun déi ganz Zäit duerch an eis och ëmmer erëm Neies afale loossen, wéi mer kënnen un d'Leit erukommen. Souwäit ass et vu menger Säit. Vläicht nach eng Kéier ganz kuerz op déi nei Mesuren, fir déi nach eng Kéier ze widderhuelen, Wat ass wesentlech geännert ginn elo gëschter duerch dat Gesetz? Abee, mir hunn Erkenntnisser afléisse gelooss, déi mer ronderëm den Isolement hunn, d'Durée vun där Zäit, wou d'Leit sollen isoléiert ginn, an deem Fall, wou se als positiv getest ginn. Do kann een souwuel eeben opgrond vun den internationale Recommandatioune wéi och op onsen eegenen Auswäertunge vun eisen Date gesinn, dass dat nom zéngten Dag wierklech extrem minim ass, wat sech nach kann doen, soudass mer d'Durée vum Isolement, dat heescht, Déi Leit, déi positiv getest sinn, déi si just fir eng Durée vun 10 Deeg nach, wou se sollen doheem bleiwen, aplaz 14 Deeg, wéi dat virdru war. An ëmgedréint bei der Quarantän, dat sinn déi Leit, déi e Risiko mat sech droen, eventuell positiv ze ginn, doduerch datt se e Kontakt haten. Do ass den Dag liicht geréckelt ginn, ab deem ee kann en Test maachen. Dat war ëmmer de fënneften Dag, dat hu mer op de sechsten Dag gesat, net einfach esou, well dat eis besser gefält, mee well mer gesinn hunn an eisen Donnéeën, déi mer sammelen, dass et grad nach um sechsten Dag awer nach relativ heefeg ass an dass dat deen Dag ass, wou een am Fong déi gréisste Chance huet, wierklech och ze erkennen, dass een de Virus kritt huet, dass e sech weist am Test. Dofir hu mer dat op de sechsten Dag gesat. De Prinzip ass deen, wann deen Test dann negativ ass, dann ass domadder automatesch d'Quarantän opgehuewen. Voilà, mir sinn och weiderhin natierlech beméit, fir alles, wat mer vu wëssenschaftlechen Erkenntnisser kënnen beméien, fir esou fiabel wéi méiglech Resultater ze hunn. Et gëtt vill diskutéiert ronderëm Faux-Positifen. Och do ass eis Direktioun beméit, wann esou e Verdacht ass, fir deem wierklech nozegoen, fir mat de Laboen ze kucken, ob do eppes drun ass oder net. Mir haten och, dat ass keen Geheimnis, mir hate lo zwou Serien, wou mer effektiv falsch Resultater haten. Eng éischt Serie vun 10 Resultater, wou mer vum Labo selwer signaléiert kritt hunn, dass e Feeler virgefall ass. Wat geschitt an esou engem Fall? Well da ginn d'Leit natierlech vun eis kontaktéiert, dat gëtt redresséiert a mir kucken da mam Labo zesummen ze verstoen, wéi dat konnt sinn. Et ass eng zweet Serie nokomm an dat huet ons och elo verohlosst, vu Säite vun der Santé eng Enquête ze maachen, fir sécherzestellen, ob um Niveau vun de Laboratoiren wierklech alles esou en place ass, wéi et muss sinn. Ech mengen, et ass wichteg, dass d'Leit sech kënne verloossen op déi Resultater, déi se kréien. Dat ass och eist Uleies, fir dat sécherzestellen. An deem Sënn gi mer esou Saache selbstverständlech no. Mir sinn eis bewosst, dass dat ëmmer fir vill Opreegung suergt, well déi Fäll jo och no bausse gedroe ginn. Mee mir sinn eis deem bewosst. Ech menge mir selwer hunn als éischte Souci natierlech, wann e falscht Resultat do ass, dat richteg ze stellen. A mir wäerten och, soubal mer nei Erkenntnisser hunn, déi eis erlaben, zum Beispill méi op d'Charge virale anzegoen, fir do en Seuil festzesetzen, deen engem giff erlaben, eng Quarantän schonn éischter opzehiewen oder en Isolement, ebe wa mer do eng zolidd Basis wäerten hunn, da wäerte mer als Santé domadder och d'Regierung befaassen an natierlech och d'Mesuren oprüsten. Dat ass mer wichteg, dat ze ënnersträichen. Mir sinn eis Bewosst, wat de Präis ass vun eise Mesuren, vun den Quarantänen, vun den Isolementer. Dat ass eng Schinn, déi mer fueren. Dat ass net einfach e Selbstzweck. A mir si permanent effektiv beméit, och nei Technologien, nei Erkenntnisser do afléissen ze loossen, fir dat esou digest an esou mann invasiv wéi méiglech ze gestalten fir jiddwereen. Voilà, dat war et vu menger Säit. Dir hutt bestëmmt nach Froen.